kuno kuMashonaland East vauye kuno kumaramba pfungwe uzumba vaya vanotamba njuga vauya kuno kujoka noti yemashonerend ye, ye east chete asi yenyika noti kana mamwanduka ma, Masimuka hapana chakanaka kana mabarot box eya acho ese anozunguzika vati vanouya kuno vazokurukura nemi kuti patatarisana napo apa musi wa 23 nyamavhuvhu kwangosara chete mazuva anokwana gumi nemasere kuti tipinde mubarrod box saka chatiri kupindira kubarrod box uku chii hongu zviri pada zviri mubumbiro remutemo kuti mushure memakore mashanu oga oga tinoenda Tonosarudza vachatimirira kumakanzuru, vachatimirira mudare reparamende, vachatimirira kuseneti apo patinenge tikange tavhota zvakanaka ndo munobuda masenators ndo kuchazobuda women's quarter nekumakanzorowo zvimwe chete asi chikuru Chatinenge takanangana nacho ndechekuti pavanhu vose ava panodiwa captain wetimu. Saka team ZanuPF ina baba Muzvinafundo Comrade Emerson Dambudzo Munangagwa ndo vakatungamirira chikwata chedu ichi chatinoda kuti chitambe nhabvu iyi yekuvaka nyika, yekupedza urombo, yekupedza nzara munyika yeZimbabwe mumakore ari kuteera iwayo mashanu. Takanangana nemuono wavo wavakaita wa 2030 kuti muna 2030 nyaya yenzara panenge pachi, pachina nekuti izvo ndozvavakaisa pasi pahurumende yechipiri second republic pawapinda muoffice kuti let's do away with hunger let's do away with poverty Let us make Zimbabwe the jewel of Southern Africa, the jewel of Africa. Saka kuti ite mbiri iyoyo itisvike ipapo zvine mutsindo ndokunge tavaka nyika yedu mugwagwa yapo muri kuiona iri kuvakwa kure kwenzeve meso anoona Kure kwemeso nzeve dzinonzwa. Hakuna nzvimbo, ward kana district kana province musina kuitwa chinhu chikuru angava mamigwagwa zvingava zvicherwa zvepasi angava madhamu ingava nyaya yezvedzidzo zvingava zvipatara kungaa nzimbo dzekushanyira dzinoingwa nevamwe vari kunze kwechitsuwa chino zvose izvi baba munangagwa nehurumende yavo nemachinda nemhandara dzavanoseenza nadzo zvaitwa Pangava panomhara nhandare dzendege muri kuona dzichivakwa munyika muno. Hondo yatangozosangana nayo yachataurwa nababa ndiye zvidhakwa zvetumbwa zvemutoriro izvo izvo kwete ngatisvipire pasi handi kuvaka nyika ikoko Saka patiri kunanga pasarudzo apa toteerera zvakakwana mashoko achataurwa nemutungamiri wedu ekubatana, ekunzwanana, ekuwirirana, ekuyanana, erudo pakati pedu. Taita izvi tinonyadzisa nyanya dzese dzanga dzakaburitsa maziso nekuvenga chitsuwa chino vachida upfumi hwedu. Saka ndoda kukukumbirai kuti kunyarara kwamakaita chiteyai nzeve ndichisumudza zvino muzvina fundo mukuru wechitsuwa chezimbabwe Uyo mutungamiri weZanu PF, mutungamiri vane zodzo rekuteerera zvichemo zvevanhu, vane zodzo ravakapuhwa naNyadenga rekutungamira chisuwa chino, vane rudo nemi mutungamiri vane shuviro yebudiriro nekuzadzisa zvido zvedu tose. Ndivo vanoremekedzwa muzvinafundo Comrade Emerson Dambudzo Munangagwa. Pamberi mberi neZanu PF. Pamberi mberi neZanu PF. Pamberi mberi na President Emerson Dambudzo Mnangagwa. Pamberi nekubatana. 23 Nyamavhuvhu. Votes ED pfe pfe pfe pfe pfe pfe. Nyika ichitongwa ichinamatirwa ichidzivirirwa pasi nemhando mashorerendisi woye vamunangagwa woye pasi nemhando